574 Id-delegati li vvutaw lil Joseph Muscat biex isir mexxej Laburista. Għaldaqstant, peress li Muscat Joseph ġab aktar mill-50% u wieħed tal-voti ikun bekk iddikjarat mexxej tal-partit. 11. Il-11 ta' bil-lejl. Il-ħin li fih Joseph Muscat Daħal l-ewwel darba fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bħala l-mexxej tal-partit. Wieħed, l-ewwel intervista ta' Joseph Muscat lil Xarabank. Grazzi tal-fiduċja lid-delegati, grazzi lil sieħbi Ġorġa Bela, grazzi lil sħabi Evarist, Michael u Mary Louise. Dan huwa l-bidu ta' staġun politiku ġdid, il-Partit Laburista l-lum bat sinjal qawwi. Wieħed, L-ewwel diskors ta' Joseph lid-delegati Laburisti. Inħobbkom. Tlieta. L-ewwel karozza ta' Joseph. 34. L-età ta' Joseph Muscat illum. 133. L-età tal-ġenituri ta' Joseph. Madudin flimkien ovvjament. Ma salvu Grace niltaqgħu iktar tard. 85. L-età tan-nanna ta' Joseph. Lourdes. L-ewwel waħda li ħadet il Joseph f'mass meeting tal-Partit Laburista, il-Mellieħa. Ħattu l-meeting miegħi. Il-Mellieħa kien. 22.
In-numru favorit ta' Joseph. 22 bħal ġurnata li fija twieled Joseph. Kien it-22 ta' Jannar tal-1974. 2-2-1, in-numri tal-birthday, in-numru tal-karozza li baqa' jsuq Joseph stess. EMS 221 u litri xi jfissru. L-emme għal Michelle l-ovvja. Le u l-S, żewġ itri. Tnejn, bħaż-żewġt ibniet ta' Joseph u Michelle. E għal Etwal Ella u esse għal Soleil Sofi, tewmin ta' tmien xhur. Tnejn ukoll bħal kampjonati mirbuħa minn Rabat Ajax, it-tim tal-futbol favorit ma' Joseph u Malta. Corner ta' Karwana jindirizza ma' Gonigal u mbagħad fil-fuq linja jikklerjaw il-Marsa iżda jkun hemm Carmel Busuttin li jirnexxielu jikkonkludi fix-xibka. Min se jagħmilhom tlieta l-ewwel? Joseph u Michel jew Rabat Ajax? Seba', il-ġurnata li fiha twildu t-tewmin. Kien is-7 ta' Ottubru tal-2007. Hemm żewġ sebat f'din id-data. Seba, eżatt bħat tazzi ta' Champions li rebħu Milan, it-tim barrani favorit ta' Joseph. 92, is-sena li fija Joseph Muscat resaq l-ewwel darba lejn il-Partit Laburista. 18, l-età li kellu Joseph dak iż-żmien. Joseph beda jaħdem fl-istazzjon tar-radju tal-Partit Super One u kien wieħed minn tal-ewwel fil-ġurnal kulħadd u f'Super One Television fejn nipproduċa diversi programmi. 36,958 Il-voti li ġab Joseph Muscat fl-elezzjoni għal Parlament Ewropew. Il-vot tiegħek fit-12 ta' Ġunju inkun nista' naħdem għalik u għall-familja tiegħek. Kien Ġunju tal-2004.
Kienet l-ewwel darba li Joseph Muscat ħareġ għal elezzjoni. Erba. Erba snin se jkun dan membru parlamentari Ewropew Joseph Muscat. Erba bħall-iskejjel li tallem fihom Joseph qabel daħal l-università. St. Francis School, l-Iskola Primarja ta' San Pawl il-Baħar, l-Iskola Stella Maris u l-Kulleġġ ta' San Luigi. Erba ħattazzi ta' dinja li rebħu Taljani. Joseph magħhom iżomm. Notti maġike! 33. L-età ta' Joseph meta kiseb id-dottorat fl-ekonomija mill-Università ta' Bristol, fir-Renju Unit. 23.

In-nies li sellmu lil Joseph u ħierex miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Tlettax, illum, il-ġimgħa 13